बाप रे बा बुझाय है ई घर नै ई बगमानी है तेने भर घर घास भूसा फैल गेल कते हम अकेले करिए एक तो भर साल बीमारे रहै छी देह कमजोरे रहै या तैयो सब काम हम अकेले करिए नहीं सुने छिए ये ई सारा धुआ है नै से हमरा बियाह क के थोड़िए नै घर में नौकरी बजवा लानने है मन तऽ करे सब काम धंधा रात पाट छोड़ के भाग जेते तब देखती केना ई करी सब चीज से सब बता समझा हमरा के बारे में बता गेल है कि जाने के लिए कथी देखलक एकरा में हमर मतार बाप आइए अहाँ एते जे जोर जोर से बजै छियै तऽ कनिको न शर्म विचार लगैया ई बात अहाँ अस्थिरो से कहि सकै छी हमरा सनका हे शंका छी अहाँ शंका हम अहाँके पूरा खानदान हमरा ने कहू कह दे छी शंका बता ये मुंह बंद करू ना कया करते ये घर में जाते घास भूसा है फरन से आने उखाड़ सके छियै गे चुप गे चुप सार खाली काय काय काय काय करत रहे छे दिमाग नाम के तो तोरा चीजे ना हो ई घासे भूसा के लगे तो तू काय काय करे छे हम उखाड़बे के ना समय मिलती तो तोरा गज उखाड़े के नहीं उस समय तो छोड़ दे सुत के जो टंगड़ी में तेल लगा के

कहाँ रहली दीदी एते देर से तोरा नहीं पता छो कि हम खेत लग गेल छलिए हमरा मालूम है लेकिन देखी तो भैंसी केते बची है निकाल के जाए के चाही ना अहाँ के ए वो बात छोरा भैंसी वाला कहलियो ह तोरा झटकी जरा झगड़ा उगड़ा भेलो हा नहीं वो नाम धधा का गरियाबे ही के हम कहले जानते तोरा जरा झगड़ा भेलियो भेलो ह, हम नहीं छलिए घरे आइए दीदी अहाँ के कुछ कला कुछ सौतीन के बेटी मोटकी हे तू अन सोचबा नहीं कर हे वो हमरा घर पड़ता है हमरा जे गढ़ पड़ते ने तऽ सातो पुस्ता हम हेल जेबै ओकरा ओ नहि बुझै है हमरा आय अहाँ नहीं बात बुझी छे दीदी उ सौतिन के बेटी के पाँच छह दिन भ जाय है तो झगड़ा करला बहाना खोजित रही हूँ ए, तू टेंशन नहीं ला ना उ जे ते हमरा जरा झगड़ा कर लेलन नहीं तब चुइर देबै हम छोड़बै केना हम दू को छै ओ अकेला है देखी हमरा लग जे गिरथान बनले ना त अब ओकरा झगड़ा करे लागे झगड़ा करे के मन है त दीदी कैला ना घूम के बाजी छी अगर सुनते ना तो फेरो झगड़ा करे चली तैया हमरा दिन ना के डराई हिए हम नहीं डराई छी ओ जत जत ओकरा छोड़ दिन तत ओहे अफा लगे है ओहो झगड़ौनी छी ओकरा जे खा त कैला नहीं बनत कैला जब डराई लागे

ए ओना फेर तो नीमन से जड़ी से कटी बुझले आ ना होइसु ना त घर पे दवाई लिया आ रख दही हाल उल बेसी मेहू बसी छी ना तो घास हो जाए की करबी भाई रे हाँ हो भैया ठीक है कर काम नीचे कने कर अरे भैया अते बेर भऽ गेलै भाभी अभी तक खाना लके नहीं अलिया आ अपना सबके दोसरे खेत में जाए के आरी तम रे भाई भौजी भाई तोर कोनो काम में फंस गेल तू बुझले ओहि दुआरे लेट भए गेलिए लेट भ गेली तो कथी करबा चलो ना अपना सब घरे खाना खा लेबा बेरिया में वही खेत में चलब तोरे बात ठीक हो भाई चल चलो अकेले तो अभी तो हम पेराए छिए उ सौतिन जा भीतर रहते हमरा में तो धचिया है के कते कपड़ा लता कीन देती आ कते सुख से रहते त गेलै वही भौजाई में रह भाई भौजाई में मानत होते ने दुनू आब बेसी बिगाड़ के ताई धर देने हम कथी कहिए हम जे खियती ने अपन दाना पानी अपन साई के कमाल त यारे मुके मारती है आ रखती सुधार के लेकिन ओकरा सब के कथी है जेने अपने उदंड खानदान से है तेने ओ घर के बेटी के बना देलकै उदंड आँय गे आँय? पढ़ाइ छोड़ि देली तू हाँ छोड़ दे देखे नहीं छे हमर भैया सब भिन्न भ गेली हो ए, तू गेल छली पढ़े नहि गेल छली आइ तू छोड़ देलिए नहि हम छोड़ले नहि छी मतलब आइ नहि गेली ओसाए मन नहि कहलकै तऽ नहि गेली ये तू कोई जेबे कर छे पढ़े कहीं ना सिगरेट पिए के बहाना छले बा काम सब नहि करै छी गंदा काम सब हाँ, नहीं कर- की भऽ रहल है आय आय कुछ है त अहाँ लोल पदिया कला पार छियै आय के साउतिन दिपलेसनी भर गांव जे घुम घुम के दिपलेस है छै से हमरा लग गलगर से बजे छै छौरा मर्दा जे घुम से रुक त तू पहिने ए कैला अहाँ ओकरा पर ओना बजै छियै एना बजी आदमी से एना बात करिए अरे बंठा छे नहि टाका हमरा लए बिख बजै छै बिख बजै छै ए अहाँ की खबर? अहाँ करै छियै अहाँके हम कथी कहले जे ओना बजै छियै हमरा नाना जरे बौआ छै आ हमरा कहै छै कथी कहलिए ले टाटी वाला ले हे भौजी अहाँ हाथ पार करै छी गे दैया जे हम हद पार करै छी तोरा तऽ ओइ मौगी सब लड़ा का गाल मुंह खुल गेल तोरा जे हम हमरा घर रह तऽ काम करऽ द्वारा भगले अगला ओना करै छियै टाटी वाला

गई दैया गई ओए सब दिन के अते हिम्मत भगल से मार लके ये हमरा अंगरा अंगरा के मार लगा कदे काय आरो कदे काय चली आ जब लो जो गया है दोनों के जो हमर फाट में रहेला से कल के ओकरा फाट में रहे लगी ए ओकर पेट तो भरबे नहीं करी आके पेट कहां से भर दे तू ये वहन जे है ने उ चल तो के घर जा छी कहल लागी घरे ना है तो कत्ता है खेत में तो चल खेत लागी चल ये दीदी

हमरा कहै छियै हां गे मंगडाही तोरे कहै छी ओ त मिठ बोल केला बर छ सौतीन साइ खाओ कि कहां का नै तन पेटवा मोरी ओ हो गई माय गई या या ममोरी पर देलक चक्कर अभी ये पकड़ू ना गे दिया गे हमर मछली दिया दी कि सौतीन मार दे कि ले हमरा से लग रहा हमरा से ले

चलू ये छोड़ दे ना चलू ओकरा सब चल रहा है रुक ना तू रुक ना दिमाग नहीं हमें कहीं कोई आके ये मार भाई ना बिना साथे में आयल छलिया लड़ वही के कमाई खाया हमर कमाई नहीं खाई है लेकिन हमरा से बिना गलती में लड़ते सर तोरे कारण से भाई से हम दूर भगल छी देखो छी देखो छी देखी तो देखी तो देखी तो केना मार देल कि हमरा सर हमरो न छोड़े छे